पंडित छथिन हँ हँ बहुत दिन सब पंडिताइ करै छी अपने तऽ एहन भेषमे कहीं पंडित रहलियै नहि बुझलियै घोर कलयुग छै कि ताहि दुआरे भेष बदलि कऽ हमरा चलऽ पड़ै छै एकटा कहावत सुनने हेबै ने जे देश गुने भेष कपाल गुने केश जैसा देश वैसा भेष ए, तऽ एहन भेषमे के चलते कहू पंडित जी आरो जे भेष मने जब चलबै हम तऽ कोइ हमरा पुछबे नहि करतै आ नहि कोइ हमरा पुछतै अच्छा तऽ अहाँ की तऽ हमर सब धंधा करै केना चलतै की समस्या छलै अपनेके छी? की कहू समस्या तऽ बहुत बड़का छै हँ से तऽ ई आब अपने पंडीजी छथिन तऽ कहलिए से ठीके छै नहि तऽ हम पंडित छी अहाँके तऽ पंडिते जकाँ ने हम बुझा पड़बै अहाँके लेकिन अपने तऽ पूरा भेष बदलि के ने आयल छियै ये सही द्वारा बदललियै जे मतलब देखै छियै ने आइ इंग्लिश के आदमी सब भए गेल छै सबटा सबटा जीन्स पैंट टोपी चश्मा तऽ हमहूँ कहलियै आइ जे छै से मॉडल बदलि के आइ जे छै एहन भेष जे अहाँ बदलि के जे चलबै तऽ केओ कहत कि पंडीजी छै लोक कहै या नहि कहै लेकिन अहाँ कहै छियै ने भए गेलै ने ओ तऽ हमरा बतेलियै तब ने हम बुझलियै नहि तऽ हम कतऽसँ बुझती आब ई बताउ जे अपनेके की सब समस्या छै यौ की कहू हमरा बियाह केला दस साल भए गेलै बियाह केला अहाँके दस साल भए गेल हम दस साल भए गेलै बढ़िआँ बात आब दस साल जे भऽ गेलै ने आ बाले बच्चा नहि होइ छै की कहू अहाँके दस साल विवाहके भऽ गेल हँ लेकिन एखन तक बाल बच्चा नहि भेल नहि भेल ओ तऽ एकर ओहिके मतलब लेल हमरा की करऽ पड़तै ओहिके लेल मे अपनेके तऽ बहुत किछु करय पड़तै देखियौ कहै छै ने एकटा लोक कहै छै गाम घरमे जे एकरा लिखले नहि छै ई तऽ बाँझ छै तऽ फलना छै चिलना छै हमरो संख्या ई भए गेल अहाँके दस साल भए गेल आओर एखन तक बाल गोपाल नहि भेल अहाँके नहि भेल। तरसि गेलियै जी जेना पेड़ भात दाना लग तरसै छै पूरा तरसि गेलियै तहिना बच्चा लए अहाँ तरसि रहल पूरा तरसि गेल छी अच्छा ठीक छै एकटा कहै छै ने जे मतलब ई कर्ता पृथ्वी छै अहाँके कर्म तऽ करऽ पड़ै छै जब तक कर्म नहि करतै अहाँके फल प्राप्ति नहि हेतै अहाँके आओर एकटा रामचरित्र मानसमे हमरो के पढ़ै छी अहाँ सब तऽ ध्यान नहि देते हेबै लिखना छै मर के छियै यौ जी ओह नमस्कार नमस्कार नमस्कार केकरा से बात करै छी पंडित जी छथिन पंडित जी नमस्कार पंडित जी बाप रे बाप

हमरा तऽ विधाता पे एकदम जे छै से आश्चर्य लगै छै लेकिन नहि जहाँ चिन्ता लिअ किएकि सकल पदार्थ यही जगमा ही कर्म ही नर पावत नहि कोन एहन समस्या छै ओकर समाधान पृथ्वीमे नहि छै आओर ओहि सम पूर्ण समस्याके समाधान आओर दोसर कोइ नहि ई डी पी शास्त्री करै छै एतेक बात अहाँ याद कए लिअ अहाँके मारण मोहन स्तंभ वशीकरण उच्चाटन सब करै छी हम तऽ अहाँके बच्चाके कोन बात करै छी अहाँ दसे बारह बरस भेल ने लेकिन लोक सब गोटे आधे तऽ गाम घरमे कहि देत अहाँके बड़ कहै छै कोइ कहै छै बझिनिया छै अलछिनिया छै हमरा देख के लोक सब भागि जाइ छै अपन बच्चा लुकबैत रहै छै ई बझिनियाके नजर पड़ि जेतौ ने तऽ बच्चा नहि हेतौ तऽ ओना ओना करै छै बड़ बहुत बात कहैत रहै छै गाम घरके समाजके लोक सब करते की कतऽ कतऽ के धामी लग गेलिए कोन कोन गोहरि करेलिए तबो किछु नहि भए रहल छै आब हमरमे गलती छै खरापी छै कि एकरमे खरापी छै से देखियौ ने बतेबै देखियौ आ सुनू ने जे जते जे हॉस्पिटल सब होइ छै ने सब तर खर्च कर ले दस बीस लाख टाका खर्च भए गेलै अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी बच्चा नहि भेलै नहि हमरो समस्या नहि छै हिनको समस्या नहि छै आ कहू दस बारह बरस भए गेलै

आर्मी के केना हम मारि देब आदमी के देखियौ अढ़ाइ अक्षर ककरा कहै छै से बुझै छियै ना, नहीं बुझै छी। एकटा अहाँ भेलियै हम्म, दोसर हम भेलियै आ बीचमे जे आबि गेलै अहाँके तकरा कहै छै एक आ दुइ आधा ओ रहि गेलै तऽ कते भेलै अढ़ाइ ए, बड़ा लेटसँ अहाँ बुझै छियै हमरा तऽ साया

दस डेग चललियै फेर मनमे की भेलै नहि भेलै कहलियै धरू नहि जेबै कतहु तकर बादमे उत्तर गेलियै तऽ उत्तर गेलियै अहाँके तऽ सोचलियै नहि जे एहि टोलमे जे छै से बहुत गड़बड़ी छै ताहि दुआरे कहियो गेलो नहि छी आ टोलोके हमर कर्तव्य बनै छै अहाँके घर घरके समस्या बुझी ओकर समाधान करी तऽ ताहि दुआरे जे छै से अहाँके एहि टोलमे आबि गेलियै आबिते आबिते देखियौ तऽ अभी दस सालक बात सुनल और अहाँ सब निराश भए गेल अरे कि पंडित जी के जतरा पड़ गेलै देखियो ओना तऽ अहाँके भाग्य से हम एलियै ओना तऽ आबैवला नहि छलियै हम पहिले के लोक पूरा पश्चिम गेलियै तकर बाद उत्तर से अहाँके दक्षिण एलियै ये पंडित जी देख देल रहू पंडित जल्दी हँ हम तऽ आब गप सबमे बेसी तऽ आब समझै नहि छै अपने साझो पड़ल जाइ छै बुझलियै ने फेर खरो पड़ेतै एकटा बात नहि बतेलियै अपने सब दोष अहाँमे अछि कि एकरामे

आब जब अहाँ सबके आब जे दुख पीड़ा छै ओकरा तऽ समस्याके समाधान हमरा पतरा करब। अड्डे छै जब टीपी शास्त्री नाम छै आओर लोक सबके जे साधारण शास्त्री नहि छै ओकरा समयमे ने सब किछु हेतै अरे बहुत बढ़िया वाला बात कर दीजिए देखियौ सर्व सर्वप्रथम जे छै अहाँके शास्त्रके विधि विधानके अनुसार आदमीके चलबाक चाही आओर प्रत्येक जते भी जतरा दुनियामे छै कथीसँ बनै छै अहाँके पतरासँ

आओर कारण आबि कऽ देखै छै मुँहेमे कारण बैठल छै हँ ठीक छै अहाँ कुम्भ राशि छी अपनेके एवरी सालके जे ई बात छै अपने कुम्भ राशि पे देखल जाय एहिमे लिखल अछि मैथिली पंचांग छै जे कुम्भ राशिवलाके लेल

आब ई भए गेल लिखित आब मुखित बात अहाँके जे छै महीना महीना सब कुछ होइए ने ओहिमे गड़बड़ी तड़बड़ी तऽ नहि यऽ कोनो धामियो ओझासँ देखेने छलियै यऽ एकटा धामी से देखेने रही सब चीज ठोक लेलकै आ चलि गेलै कुछो भेबो नहि अच्छा सबसँ पहिले ओ धामी जे आयल

ओते दिना से बुआ रहल छियै आ पंडित जी आयल छै तऽ हाथ दूटा अगाड़ी गायक- बढ़ाओ हाँ ई ने छियै अच्छा, कते पढ़ल लिखल छियै अपने बैचलर केने छियै बैचलर बाबा बैचलर केने छै जेना बाबा बैचलर हम केने छियै बाबा बैचलर हम केना करबै ऐसे नहि ने केने छियै

बेसी बाल दऽ खाइए देखियौ ने गाछ यौ हाथ देखतै कि अहाँ ले आम ली, कतऽ पढ़ी- लऽ पढ़ी- गेलियै पढ़ी। अच्छा अच्छा हम तऽ कनी गपे सपे मे भूल गेल रहियै नहि बुझलियै बढ़िया गफारी पंडित जी लगै छै हमरा बछरो धर देखू पंडित के जे सम्मान पूर्वक जे छै से बात सब कनी मुखार बिंद से बजल करू लिअ, लिअ, यदि लिअ। साधारण शास्त्री नहि छै लिअ, कहल जाउ पंडित। लोक सब डीपी शास्त्री कहै छै और

आ ले- सुनैत ले- सुनैत ले- रहे ले चुपचाप रहो। हाँ सुनू ई अपने के सबसे ऊपरका जे भेल हाँ। ई रेखा जकरा कहै छै एकरा सबसे ऊपर में जे रहै छै तऽ कथी होइ छै ओकरा कहै छै मस्तिष्क रेखा वो तो सेल से पट्टी जी हाँ हाँ ए हाँ अरे। जी, हाँ जी, हाँ साधारण रेखा होइ छै मस्तिष्क रेखा की जी। एकरा ऊपरका रेखा जे भेल ई अहाँके ई मस्तिष्क रेखा भेल आओर ई बिचला रेखा जे देखै छियै अपने अहाँके भीतरीके रेखा भेल

कतऽ कतऽ सारा दुनिया बुएली हमरा बाल बच्चा नहि भेल कते पैसा खर्च करली हमरा कुछ नहि भेल आ एकटा पंडिजियो सब देखेली तऽ ओहो सब पैसा सब चीज ठेक कऽ चलि गेल तऽ बच्चा चाहबे करी अहाँ तऽ तखनी से हम कथी बकर बकर करै छियै यौ तऽ अहाँ की करू एकटा अरे हमरा अहाँ यहाँ बैसल रहू पंडिजी लगै छै

दर्शक बीन नमस्कार हमसब कॉमेडी करै छी आओर कॉमेडी अ, की कहै छै अहाँ सबके केहन लगल से कमेंटमे बता देब आओर चैनलके सब्सक्राइब करै लए कहियो नहि भूलब आओर हमरा सबके यूट्यूबके चैनलके नाम यऽ शांति फिल्म्स और शांति फिल्म्स पर नव नव कॉमेडी देखबे के लेल में और देखे के लेल में हम सब आ रहल छी और सब दिन अबते रहब अ, अहाँ सब कभी भी नहीं भूलब और देख के केहन भेल केहन भेल छै से फिल्म जरूर बतबे के कोशिश करब और बतायब भी हमरो सबके नीक लगतै अते कहऽ चाहै छी नमस्कार